Hata chiegni osedonjo, ineno ka osedonjo.
Nene ka gwene chalo, nene ka gwene ber olo kata gweng'. Eh? Ineno nade, odonjo, odonjo. Mae dala.
Mae pacho. Walelelelelelelelele.
Ineno kochonjo ma okrach. Ai.
Odonjo, odonjo ma odonjo. Apenji.
Karibu.
Eh. Odilo ni mali. Ndo magi michako go. Ai.
Eh.
Ema biro mondo kor plan ko nya gero gorofa mama tin ka. Molony. Mai ot mani pako rine ni in, in gi ot dala. To donge maber. Wadhi wa save rent.
Jomoko dak e mumu gi jwala. Ai.
Eh.
Odilo.
Ber man no macho. Donge donge pok donge. Ok ni chwad kata simiti obed kata semi. Ijare to pok kata donge.
Donge mondo king'iane ko chal.

Mijino imule gi formula. Otero pesa mang'eny onge gino to mana kawuok. Otero riwuok. Dong nanyisi ni ok wich village to kiwinj. Erokamano.
Lakini an to kada an to kapar ka dhi dak kae. Odonjo donjo odonjo donjo. Odlo kore kada chako yuecho. Kata muone be moko muone nene kaka otimo gimane. Dong kata inji ne jana segocho no atama nena mana ka bedonjo. Mondo wang'e naka inyachak pimo odno kiny. Lakini gima fwenyo kodi, eh. in aina ng'ama pakore lakini action to onge. Na mana kenda ok donji lakini ogina gina ok ngwa donjo tmoni. Tere kaka ia afford dak e ot a two bedroom house man di self contained town to ionge e ot dala. Mani iluongo ni jaluo.
Wagi timo joluo. Hmm. To mani momiyo koro an to koro adok madak town. Na momiyo koro wadwa check manyien gi dala koro.
Hey, Mm. ah, Mm. an to mano to ok timre koda. Koti watim nang'o?
An odoga doga ta. Wala to nyaka to ineo kata matin kende. Odni, Eh,
an od lok anyadak. ko en watim nang'o? Mm. Lok anyadak. Lojo lojo Kata ineo tape matin. ma onge dala kae, onge kata tap to water, ere kata choo. Mago boloso, mag em eh. kelo dala ka loso. Koro wadhi oke bungu.
Ok wanyal sike town to dala chal kama. Koro wadonjo ne wang'e kolose mondi ka wadog town. Jo to be anyalo fwenyo chon kapok abet kata gi nyathi nikech ohala ne dhi baga. Eh, manyini sai wuora. Ma wich kuot. En otim nang' ko, en otim nang'. Ang' wase wase donjo wase cho. Eh, ma waga ga river. Ani mama Kaso gari bi duogi haya okelowa manini mayom kare momiyo nitamori ni kik gari ochopi ni koro wawuotho awuotho wawuotho 20 minutes an adonjo e odni to be nitie kata salun kae nitie nitie kata kama dhi time pedikio okosi okosi

adwaro ni mondo koro wawuo kaka joma loso udi gidonge okay. e, ok kata ni achayo odi hmm. to ineno ma wadak e taon an to aneno koberna hmm. kendo ndisa hmm. kendo en e standard na koro ma hmm. mae tok ni e standard na tok ni e klasa hmm. adwaro ot dala ma kata ka nyiso osiepe kata obi olima kata ka nyamere obiro kata ka mama obiro hmm. to mama obi wacho ni at least en gi sanin loma mapuodore hmm. to koro mae shuari Eh, ma to ok nyalre. Koro gima watim, an ka pacha, wadog adoga town, ilos pesa, igedi, koro eka wachak weche mag biro biro dalago. Koro gima itim, nind kata ariyo moko. Anindo ka tim ang'o e ot? Kisenindo ariyo, Odni, itelo idhi town kapod ang'iyo kaka iloso wachni. Ok adwa ni awuog adhi town kapok ang'iyo kaka kaka igere. odni ok aninde. Hmm. Donge ing'eyo ni trikwa dok kuchocho, donge ing'eyo kaka dhi loso? Koro amany ni amany ni kama matene dole town. Hmm. Mana ot mowe town cha ema doke. Hmm. Dai to koro in ibiro. Eto tek tek mana. Hmm. Ma ok nyatelo na kata kinya biki. Ok otek. We awe ya mano mana kaka nyisi. We awe kata in kidong itinya dong ito dong madala udong iti dongo ka imiyo ko. Ano kadongo kan monte dongo town. Adongo town to dalawa be. Udi beyo. Koro ing'eyo ni ok ni marach, ma to standard ni sani. Lakini koro sani walos standard wa. Ineno? Koro anwa wadog town, in kidwa nindo to inind kiny ibi, lakini chunya to ne gombo ni wadhi together. Hata ti- chuno tiyo don nikech ok adwar achaka uga ka ka kama kendo kibiro kendo next time. Ninda ninda. Iyudo ka Koro pod chamo koro mana. jataksi mokelowa cha.
Gochina gocho bi ooma.
Watemo ne namba ne kar kapod tudore.